During my career no metu me ho si hɔ ma me busua, me maame especially na me nuanom nti biribiara a meyɛɛ biara no yɛ wɔn na me gyina so de yɛɛ. For me me wɔ black star no na me me fight saa. So get out
so get out get out from the house I'm tired I've sacrifice a lot for you people ma wo kunu nso kɔ adan no bi ma wo ma wo kunu kɔ dan kɔ adan no bi ma wo. and I don't care what people say about me tomorrow even in the media what they say about me I need my health back maame ɔdwe me ho na meda maame ɔdwe me ho na meda abɔnten no mebɛ fie hɔ a aduane bɛ how do you people serve me when I come to the house aduane si fam ɛwɔ sena bɔ so na mo de serve me. Abusuade aba bɛtom yɛ former Black Stars defender Edwin Gyimah, aberanteɛ no abɔ ne ho mmɔden yie those days Black Stars. Ɔbobɔboɔ no bi wɔ UK ne other foreign countries no a me ne wo kasa yi sisi ara deɛ South Africa na ɔte nanso abranteɛ no kyerɛ mu a deɛ ɔbɛdi ɛyɛ den. Watu ne ho asi hɔ ama n'abusua nso ɛnnɛ yi abusua mfa no nyɛ hwee. Ɔde n'akosɛm akɔ dan antenaa. Nana awerɛhoɔ. Noankasa ne sister baa show no so no Sister in every situation choose yourself first Aha yɛ aba loudest sɛ nɛ ne first time a wohyia me a mɛsrɛw sɛ wobɛkleke subscribe button no Like video yi na afei kyerɛ w'adwen wɔ comment section hɔ Ɛne Tiadrun Gyima de n'akosɛm akɔ dan Antenna wɔ Ɔyerepɛ afutuo so ɛnɛ Na sister sɛdeɛ nsɛm no si kɔɔeɛ no bra a ano ɔden yie paa awerɛho Ɔno ankasa ne nuabaa ne ne maame kyerɛ sɛ wɔmfa n'ani mpo nto sɛ ne yere ne ne mma aka South Africa, ɔba mpo a ɔnya baabi mpo na wada. Nsɛm no dɔɔso abusua. Yɛntie bi. During my career no, eh, me tu me ho si hɔ ma me busua, me maame especially, ɛna me nuanom. Nti biribiara a me yɛɛ biara no ɛyɛ wɔn ɛna me gyina so ɛde yɛɛ. Na along the way no, eh, me ne agent bi wɔ. kuro no mu nyaa akasakasa kakra na ɔbɛtwerɛɛ biribi faa me ho. Na ade no a ɔtwerɛ faa me ho no, na me feel sɛ ebia ɛnyɛ biribi, ɛnha me career no. But mehu sɛ ama mpaninfoɔ atwe wɔn ho afiri me ho, nnamfoɔ atwe wɔn ho afiri me ho, even though m'abusuafoɔ koraa a me ne me bɔ wɔn nyinaa, obiara nso atwe ne ho afiri me ho. Me nso, ɔde baabi a wɔte yi, ɛdan a wɔte yi, eight bedrooms, na mesi mo mesi yɛ wɔn tim na mesrɛ wɔn sɛ mesrɛ mo eh, the way anwuma si bi kɔ no yi sɛ industry no eh, asideline de me na ama sisi no obiara ntumi mma me opportunity bi ama me ngyina nti wonya bɔɔl no bi mmɔ menyɛ bi mbɔ koraa contract no ɛba na ɛkɔ last two years metumi count 21 contract Kyerɛ sɛ bɔɔl no yɛ foul saa. Ɛɛ bue ba na ɔkɔ. Onye na wogyina nan so paa ho. Defender anaasɛ midfielder? Defender na midfielder nso. Mm. mm. Nti mede tu wɔn anim ɛna mebaa Ghana. Mebaa Ghana mɔmii sɛ ɔni mboa bi ɔde boa me. Me sisters fo nso munim bebiara munim deɛ ɔmbɛyɛ. Ɛna mebɛni nam ha na mesa kɔɔɛ. Na mesa baa biem mesa biem baa biem the same thing na ɔmo ka kyerɛ me. Nti obiara sɛ ɔni mmoa na nka wopɛ sika fa mu mmoa anaa? Mepakyɛw na deɛ na ɛkɔ na ɛyɛ ɛka ne sɛn sɛ bi a eh na ɔmo sɛ na akɔ akɔ yɛ bi te sɛ sunsum ade bi ɛna afe nso na me nso me me nso me nhia ahoɔden bi agyina so because na mahoɔden kɔ fam kakra ɛwɔ football mu ɛwɔ football mu ɛwɔ football mu because na me wɔ mpanifoɔ bebree a me ne ɔmo kasa but akyire me ne ɔmo kasa obiara mfii me ti me baeɛ no na me de bɛto ɔmo anim ɔmo mu. Ekyir me sista frɛɛ me, nna mowɔ hɔ, me sista frɛɛ me na menye no kasae na ɔse sɛ ɔma me me ɔma me me twenty five thousand na mensesa me document ɛd ɛdan documents bi mfa ɛm ɛm ɛm me sɛnde ɛdan ɛdan ne documents mbrɛ wɔn ɛna metena ase dwen dwen ho a na mese daabi ɛne why not sɛ mea memba ebi I can do something more than that mebeduruiɛ no ana ɔde to m'anim through voice message sɛ Ɔma me fifty thousand Ghana cedis na me nsesa me dan documents nkɔ ne din mu. Ɛfiri hɔ from January no a me baeɛ no maa abɛsi ɛnnɛ me nenam rough rough. Me mma me mma aba aba Ghana ha ɔmo wɔ ɔmo po me ɛɛ me yere popii ɛmo nkyɛn. Me nuanom da dan no mu. Me sister ɛne ne kunu ɛwɔ dan no mu ne ne mma. Me sister me sister me real sister nso wɔ ɛkunu wɔ hɔ. Me nso me me nso me ne nenanam ma me ne ɔmo aka obiara mfii me. deɛ ɔmo ka ne sɛ meme se ɛɛ meme pɛ sɛ me tu me maame na me tɔn ɛdan no ɛne ɛna ɛnyɛ no nso na ɛnyɛ saa botae no nso na ɛwɔ ɛwɔ me tirim nti wodɛ mesrɛ mo a me ba sɛ mo mesrɛ mo a mo nkebe mo because already no ma enimguaseɛ no magye enimguaseɛ no aka me me ankasa me page o ɛyinfoɔ nyina aka me menim deɛ mɛyɛ Edwin me me nim sɛnea wasi afefɛ. na wanya opportunity na wagyina Ghana Black Star mu na ɛbɛtumi aba sɛ wokɔ zero. Mente aseɛ. Deɛ na deɛ na ɛsiiɛ a obi a wose contract wobɛtumi anya 21 wɔafira wo na wɔafira wo bɔɔl no wogyina mu wonti mu o wogyina mu ɛna wo deɛ na aba a wotumi akɔ zero. To the extent sɛ wo mma ne wo yere nyinaa reba fie, deɛ wobɛda wonnim na wonenam abɔnten. Deɛ, deɛ na aba? Mummy, me wɔ blood star no na me me fighte saa kind of thing na I have a feeling ɛna na amanfoɔ nso ka kyerɛ me be na me me nfa me wɔ spiritual foɔ a na ɔmo ka kyerɛ me some bibi obi edin edi ɛni di m'akyi nti during blood stars no nyina me ba camp koraa ebi wɔ a mɛba na m'ani yɛ me ya ebi wɔ a mɛba na me sisi yɛ me ya me da sɔre a Meda so na me me nsɔre no ɛyɛ den sɛ mɛsɔre afiri ampa so. Sɛ obi a ɛdeɛ ɔba sɛ bɛbɔ bɔɔl no a yɛhia wo wɔ M'akyi nyinaa nka sɛ. paake no so no, Me me wontumi nsɔre me na woaka mpanim. Mede hyɛ me ho, mede hyɛ me ho because wode woyi wo ho pie a yɛbɛka wo asi nkyɛn, yɛbɛma obi abɔ nti wode hyɛ wo ho na. Kyerɛ sɛ woma wɔn hu sɛ wo kasaa koraa yɛ wo ya anaa? Ɛɛ yɛbɛ yɛde wo bɛsi nkyɛn nti anytime biara I've go ma gone through this. Struggle within. Struggle within a lot.
Ɛma abusua no nim. Ɛma mede ato mu sɛ biribi rekɔ so wɔ me life no mu. Ah, wɔwɔ biribi a wɔyɛ mfa ho. Hearsay, me atesɛm bi a metee ne sɛ, me maame sɛ, mma obiara nka nkyerɛ, mma obiara mmɔ obiara amaneɛ because deɛ ɛretoto m'abrabɔ no yɛ sunsum adeɛ. Na baako bi a mesan tee no koraa nso, hearsay no nso sɛ, eh, wɔn sɛ wɔayɛ adeɛ a ɛbɛma m'aboafoɔ ho ayɛ den. Eh, nokorɛ ni, eh, aboafoɔ ho ayɛ den pa ara. Aboafoɔ ho ayɛ den ama me. paa ma mpanyinfoɔ a menim wɔn wɔ Ghana ha, both South Africa, ebinom koraa me ne wɔn kasa ne anade but sɛ yɛbɛka sɛ Gyima ebi a this is the opportunity anaa sei no ma ɛɛden, ɛɛden.
Na tu ho anamɔn ɛ? Ma wɔn no deɛ ɛnam deɛ wɔayɛ no nti ɛyɛ kwan bebree ma adwene no adwene wɔde ma adwene adi agorɔ bebree ama. Nti w'adwene no koraa wo ho nsisi ho so? Nsisi nti metumi. Sɛ mete w'ase a. Nti me me sɛ me tena ase me sɛ me tena ase a ɛwɔ sɛ me thinki deep through the things that is happening to me na me assess me life no where I stand na me hu baabi a me tumi a tackle akɔ because adwene na ɔmo de yɛ dɛn ɔmo de yɛ adwuma no nti most of the time no me de adwene nso na na ɔrepreti to see deɛ wei ka, deɛ wei ka because na advice no ɛdɔɔso mommy, nneɛma bebree de ato me mommy, emu accident, emu accident, ɛɛ emu injury me nan bɛbu ne ade ade. Ebusua wei na ɔmo maa me ɔmo wɔ no sɛbi fa kyɛ me, me ngye ni sɛ obi ada abɔnten, ɔmo mu baako mpo ada abɔnten. Bra na wobɔ bɔɔl no.
Ɔmo hustle time, me ngye ni sɛ obi ada baabi koraa ɛto paanoo koraa mpo da, ɔmo nda bi da. na me baeɛ a mede to mpaninfoɔ ani no, mpaninfoɔ tena ase, ɔdi kuro wɔ mu, ɔse ɛɛ me gye ma mewɔ ahoɔden na deɛ ayɛ yi deɛ ɛɛ me nkɔ pɛ car bi na me nhoro na sɛ daakye no obi hu me sɛ ɛdon gye ma paa na ɛwɔ black stars a na me nfa kyɛ nsi me ti na me nka sɛ se ɛna me me na Kyɛkyɛ sɛ sɛ sɛ sika ni ni hɔ a ɔ ɔse kyɛ obiara nni mmoa ɔse biara gye sɛ ɔse wo wokɔhoro car. ɔse wo yɛ ma wo ten billion koraa ɛbɛhye. Adɛn ntia?
Saa na ɔka kyerɛɛ me. Tebea na lifestyle nso a wobɔ Black Star na wowɔ mu no. These people no wherever they are no ɛwɔ sɛ nka ɔmo tu kyɛ ma me because I carried the family. Me ni edi me. Woni wɔ fie. Me ni wɔ fie, me ni edi me deni nyinaa me di me di me di boa fie. Deɛ akora bɛyɛ ama ne maame no ɛna me yɛ, deɛ akora bɛyɛ ama ne nua na me yɛɛ. Me nua no me de obi tuu kwan, me step brother me tɔɔ car maa no, me step sister me me me sa me me dan na ɛwɔ no. Shop ɛyi store na ɛwɔ no ɔno ne ti mi gye teku mi gye nsimpoa ɛdan ɔmo ɔmo ti mu ɔmo bɛs ɔmo dan mu nyina ɔmo bi bia mia na mi yɛ ne nyina. Na wa nso yɛ wo ho dɛn. Momi hmm.
ɛno na sunsum nsɛm no ɛbɛ mu no. Kyɛ sɛ wode sika tɔ nsɛm a ɛbɛhye. Ɛbɛhye. Bɛɛ basaa. Bɛɛ basaa. Nti me ne me wife yako saa diwe ho anante aso fufuo so me me ma ye de wo se me ye biara saa diwe no mfiri wɔ. na egu so ara kɔ so ara kɔ so ara kɔ so ara me lose certain properties na maka me last one house. Te se wo firi South Africa ba sɛ eh square zero biribiara nni hɔ contract nso wonya bɔɔl no bi mmɔ. Ma. Sir Felicia.
Hello. Edwin Echiao good afternoon gye no so ɛ.
Afternoon ma. Yoo na w'apom te sɛn? Nyame adom o na mpakyɛ wo nso ɛ? Bɔkɔɔ ɛɛm ɛm sɛ wo nua bɛɛma Nyame de no kyɛɛ Ghana Blacks a ɔsɛ ɔkɔ bɔɔe but sisi a ne carrier no awu ɔnnya contract biaa ɔgye ne ho a ɛnye wapem so saa South Africa na ɔte Seesei ama ne yere ne mma nyinaa, deɛ wɔbɛdie oo, baabi a wɔbɛda oo, ayɛ dene, nti waba Ghana. Na berɛ a na ɔrebɔ bɔɔl no, na n'ani ku mo ho, nti ne dan bi a wɔsiiɛ maa motenaa mu wɔ bo ase no, seesei ɔno ne ne yere ne mma, wɔnnya baabi nna, nti nka waba sɛ ɔrebɛgye ne dan back. Wose ɔnye fifty thousand na ɔnsesa dan no krataa nyinaa nkɔ mo din mu. Anyen biara mennim nea ɛkɔso na deɛn na aba? Eh ok ma meda ase meda ase wɔ nsɛm a mobisa me eh me bra a ɛdwindzi ma wei me nua paa. ɛnyɛ nkyɛn. Nneɛma no kɔɔ so sɛ ɛɛ ɛsiane sɛ ne nneɛma sate sɛ ɛyɛɛ yi no, recently ara na Maa Mpakyɛw a ɔrebɔ yɛn amanneɛ, ɔbɔɔ yɛn amanneɛ na ɔse ne dan time aso. Ɛma me ne me maame ne me sister yɛde esi boom, yɛkɔpɛɛ bank twenty five thousand ɛna yɛde sɛndee no. Seesei saa ka no koraa da hɔ a yɛretua ne bank. Ɛnni ayi biara, yehu ara sɛ wɔ animuonyam no so ah!

Wosi dan. Mesi wosi dan. Wosi dan. Mepɛ. Mepɛ. Ayi mepɛ. I need you out from the house. Eti na ma ba no mu gu me ho anim ase. Me sɛ bibia. Because already mo nam m'akyi na mo gyigye sika. Wɔn ne maame mo gyigye sika wɔ m'akyi. Mo kɔ pipi wɔn mo se me nhwɛ mo. Mo gyigye sika wɔ m'akyi. Mo sɛe me din. Bad name.
Nɛse saa dan ne fa wo di kwa yi mu ɛna wankasa sa te ba so ande wo de bɛɛ one billion. Fili firi dan nim.

Monkɔ mo kurom hɔ. Monkɔ. Me meyɛ bold. Me sɛ wote me dan mu. You are staying in my house. Me ma sɛ ah obi a wote me dan mu m'asɛm nyɛ dɛ o. Wote me dan mu wose me m'asɛm nyɛ dɛ. Eh kɔ wo kuru fie. Me se kɔ wo kuru fie. Kɔ wo kuru. Me ne the whole Ghana the whole Ghana yɛhwɛ I'm ready. Enti na mabaa no nka me mbaa. Sɛ the their sports presenters around.

Woyɛ evil woyɛ evil sister woyɛ evil sister mese woyɛ obi a wɔtwe woyɛ evil woyɛ evil. Woyɛ evil mese sɛ wowɔ dan no bi a ɛne tu ɛ wowɔ dan no bi a tu no kɔtenam wotu ɔno ɔno wotu no ɔno a wabɔ bra wabɔ bra no wowɔ dan no bi a kɔtenam Wowɔ dan de koterem. Wabɔ bra wɔ dan de koterem. Mehia me dan. Ntorɔfoɔ wo ntorɔ na wotwitwa twa wɔ frɔmfrɔm. Edwin
relax sisa ehm sisa Felicia auntie Felicia.
Wode w'ani akɔhyɛ me maame. Edwin kasa nkasa me ba.
Auntie Felicia. Auntie Felicia. Yes please. Calm down.
Wo brother ni.
Da maame ne nua paa no no. Ti bra na ɔbɔ black star na nya wa hohoahoa sɛ wo nua ne Edwin. Ma ma obiara ka sɛ dwendwe ma. Kyɛ sɛ yɛpagya God bless our homeland. Ga na wohu sɛ Edwin gyina mu a meba Felicia. Mese. Nɛ nyɛ wo dɛ? Nɛ nyɛ wo ahohoahoa? Dubai maa me wo Dubai. Yɛ din yɛ din yɛ din.
Yɛ din yɛ din mebusa nɛ nyɛ wo dɛ? Meba Felicia. Ah menya mmaa dan koraa Felicia meba meba baabi a menam no menya mmaa dan no wo deɛ meba tie tie Felicia Felicia me menya mmaa dan no hwɛ wiase onipa nam ɛdɛ kyɛn property. menya m'adan o but ka ɛbɛyɛ me dɛ sɛ sɛ nnɛ Edwin kora kɔ square zero a deɛn na yɛnyɛ mfa mmoa yɛn nua yi? Yɛhu sɛ nsisi so, yɛhu sɛ nneɛma nkɔ yie, deɛn na wo sista a wo nua asi dan na mote mu no, deɛn na mo ne Edwin aka? Deɛn kasa na mo ne no ka? Deɛn nti na akɔwie nnɛ a ɔte ha yi? Auntie Felicia, deɛ na aba? Wode wode wode ba Deɛ na aba a Edwin mmɔ bɔɔl biom?
Ma ɔbaeɛ na yɛtena ase no, nsɛm a me nua wei ka guu hɔnom no maa wɔne wo wo ne wofa credit gu phone so na wofrɛ sɛdeɛ obi koraa ne ne mmɔ mpaeɛ a, ɛyɛ problem. Ɛna wo ne no tena ase na aka kyerɛ no sɛ ɔnyɛ aboterɛ a, deɛ ɔte sɛ ɔka kyerɛ no sɛ ɔnyɛ aboterɛ. Hwɛ, adaadaa no.
Ma Ada de ne wɔ aboterɛ. Adada no. Adɛn na obi adwane no? Ɔbɛ mo nua a meba Felicia wo nua a watumi abɔ Black Star wasi fie ama mo ɛnɛ wɔba a mo dwane adɛn na obi adwane no adɛn?
Kwando akasa deɛ ɔbae the way wɔbɛsi bɛyɛɛ ne ho wɔ area hɔ nom no. Three years na mo blocke me mo blocke me three years me hyɛ dɛm na me su me su saa mpaeɛ mpaeɛ na me bɔ saa na me su three years three years na me nya akwanya abɛduru fie a deɛ na wɔpɛ sɛ meka kyerɛ wo deɛ na wɔpɛ sɛ meka kyerɛ wo afia woanyɛ adeɛ afia woanyɛ adeɛ woanyɛ adeɛ dɔ me dɔ ma wo ɛdɔ me wɔ ma wo afia. Afia dɔ me wɔn a wɔnyɛ deɛ Afia wɔnyɛ deɛ Wode bɔne wode bɔne na atua me ka me nyɛ wo hwee Wode bɔne na atua me ka me nyɛ wo hwee Me se Ghana fo ma yɛ me wo fi ma sɛ me din no Ma sɛ me din na wie Ma sɛ na wie nti Ghana fo obiara nte obiara nte media Felicia nkɔ.
Edwin, Izzy, Felicia, mote sɛ mo berɛ a na ɔbɔ Ghana Blaster, ɔwɔ akwantuo mu. Afei bɔɔl no koraa ɔnyɛ bi mmɔ, ɔmma afie. Nti mo ne no di nkɔmmɔ bɛn? Na moka no bata mo ho kwan bɛn so?
Me na mepɛ mmoa no na mekɔ blɔke wo.
Messages no nyinaa wɔ ha. Wofa me dan no. Wofa me dan no. Wofa me agyapadeɛ na nka wopɛ sɛ meka deɛ kyerɛ wo. Wofa me na nka den den wo voice message wɔ ha o. Evidence wɔ ha o. Evidence wɔ ha mepaakyɛ wo. Obiara bɛte wo. Obiara bɛte wo nka sɛ wogye woma me fifty thousand Ghana cedi na mesesa din ɛma wo dɔ ɛdan ne documents ma wo. Ɛɛ, obiara bɛte o. Ɛfeɛ, obiara bɛte. Susu kasa. Obiara bɛte dɛn? Susu kasa. Ɛbɛkyerɛ sɛ wɔabu me kwasia. Auntie Felicia. Auntie Felicia. Auntie Felicia. Wo evidence wɛn? Mese wo evidence wɛn? Me, me, mewɔ wo evidence. Mewɔ evidence. Fa wo deɛ bra.

Ɔno na esii yɛ, but nyɛ ɔno na ɛsan yɛ. Nneɛma a ɛwɔ hɔ no, ɔno ne kwan yɛ ma a, mepatɔ deɛ ɛteɛ ne sɛ. Aha o, ɔno na esii nanso nyɛ ɔno na ɛyɛɛ dɛn? Mante o, mese Edwin se ɔbɔ bɔɔl no, efie a wɔsii wɔ Boase, ɛno no, ɛna asɛ ɔno na esii nso nyɛ ɔno na ɛyɛɛ dɛn?

wei okay tiɛn Edwin aba ɔsi sɛ ɛsi ankɔ yie ama no ne ho kyere no ɔda abɔnten tie na wɔn mene mo nhyɛ dan mene mo nhyɛ dan biara mene mo ntena dan baako mu what belongs to me belongs to me nso kɔ wo kunu wɔ hɔ wo boyfriend wɔ what belongs mesi mo ne wo tena dan no mu wɔ afia me dɔ nya me wo ntena dan no mu gye sɛ oku me

Nokorɛ ni so ne ho akyerɛ ɔda abɔnten tietietie, obi nsi fie na ɔnna abɔnten. Mesrɛ wo, ɔno ara na ɛsii yi ɛna mo na mo te hɔ. Hwɛ ɔkuta four passport, hwɛ mu ɛmu fɛfɛɛfɛ, na ɛnwanwa sɛ wiase, wiase sesa basaa, wiase tumi change hands, ɛnɛ wanya sika kyerɛ no wayɛ hiani, wiase sesa how? Sɛ obi a God bless aho no ne ne nsa da ne koko so, Homeland, Ghana, na ɔgyina midfielder, dɛn na aba? Nti, maame, wo nua ase mu mfiri mu. Ɔnnya baabi nna. Ɔno nso ne ne yere ne ne mma na ɛbae. Seesei ne yere ne ne mma ne wɔn ase hɔ. Wayɛ dɛn?

Ɛyɛ ya na kan. Meba me bɔ bibi kakra bi. Mɛtete wɔn sa sɛ kɔble. Me bɔ bibi kakra bi. Mɛtete wɔn sa. Kwabena me nfa nkɔ baabiara. Awuraba me nsuro me nsuro gya kwabena kwabena sɛm no na ayɛ wudi ni wo me nsusu da me nu mienu nko a na aka yɛn enuafoɔ Baafo baafo wu yi manka gyem sɛ me se no akɔntuom baafo wu wɔ South Africa manka gyem sɛ me se no akɔntuom ɛnso me step brother wu wɔ ha deɛ mo se me akɔ abɔ ne ma mbɛ yie. Wo ankasa me asie wo brother wɔ akwantuo mu up to now ɛyɛ me ya mo anyɛ adeɛ na baafoɔ hwɛ mo wo wo na wo sie wo nya wo na wo nua me wo nua me asie wo nya wɔ akwantuo mu oo wo nua mo si me me prepare sɛ me de ne ba ne abɛyɛ na ayie mo na mo frɛ me ɛna mo se mo nsie no na mo nyɛ ne tiri nwi ɛna ne mɔwerɛ me me na ka me me nda abɔnten ka me me nda abɔnten ɔnim sɛ me wu hia me so me wu hia. Me nso meyɛ ne ba. Me nso yɛ ne ba. Ɛna mese firim mekura me dan bi pɛ sɛ wo na mepɛ sɛ wofiri dan nim wo ne sista Evelyn mu nyinaa mofiri dan nim. Mese afia ɛde woka wotumi dan mu nti womfiri mu anaa wotumi dan womfiri mu anaa wotumi dan womfiri mu anaa.

sɛ wonya wɔn na wone ɔm wone ɔm yɛ sɛ wonya wɔ akwantu mu wone ɔm me me prepare sɛ mede ne ba ne abɛyɛ na ayie mo na mofrɛ me ana mo se monsi no na monhia ne tiri wi ana ne mmɔwerɛ
me me na ka me menda abɔnten ka me menda abɔnten ɔnim sɛ ne ho hia me so me ho hia

Mo ɛna ma yɛ. Mo mo na ma bɔ pɔ. Asɛm bɛn koraa ni. Kasa. Mo na ma yɛ me saa o. Mo na ma yɛ me saa. Sɛ nyɛ mo a, mo di m'akyi saa sunsum ɛfia me se mo di m'akyi ga boasefo nyina bɛhu mo sɛ mo na mo wɛke adungyima boasefo nyina bɛhu sɛ mo na mo yɛ adungyima aduro mo na mo yɛ adungyima aduro Ghanafoɔ nyina ntie mo na mo yɛ m'aduro

dada dada dada dada ewu ɛnso ne kra te ase baafo ewu ɛnso ne kra te ase meso mo mpere ma mo nfa me nto hɔ da mo pa mo nkɔn bɛ ni mo nkɔn nfa never ɛ ɔmo ma adwen papa adwen papa ɛ na obi a ɔpɛ sɛ me bɔ ɔbɔ me kra ho ban obi a ɔpɛ sɛ me gye me nfifire obi a ɔpɛ sɛ me nsa ka me nfifire ɔyɛ nipa papa ɛnyɛ wo ɛnyɛ wo a ɔpɛ sɛ me deda deda gata mu na me srɛsrɛ. mese firi felicia you will suffer me na meka kyerɛ wo wo bɛ suffer wo i'm telling you you will suffer ɔse nya wasa bɔ nyame din oh nyame wɔn mo bɔ awurade mama nyame mama nyame mama nyame yɛ mama nyame yɛ so easy ɛna obi edi bɔ ne na ɔbɔ nyame din na mo di bɔ na ne hyɛ nyame ase nyame nyɛ ɔdan nyame nyɛ ɔdan o voice message na mese o voice message na ɛdɛn Wo voice message na ɛyɛ dɛn? Me se wo voice message na ɛyɛ dɛn? Ewurabe, ewurabe, wo voice message no ɛ ɛ wɔsi wo na mboa wo, wo na bɛ firi mi dɛ, me se ɛfi ɔbɛ firi mu, ɛfi ɔbɛ firi dan nim. Me do nyame, ɛdan ne nyɛ wo dea, Felicia, Felicia, obia nso ngye wo animonyam, sɛnea wo sɔre a wo se obia gye wo animonyam, me se Fili. Obie na ɔgye onim nyam. Wobɔ bɔ nko ara kam na bɛhwɛ wo so. Wobɔ bɔ nko ara kam na bɛhwɛ wo so. Wobɔ bɔ nko w'adwuma a woyɛɛ no w'adwuma a yɛɛ no kamera nhwɛ so enti obi ehu. W'adwuma a woyɛ no kamera nhwɛ so enti obi ehu. Wobɔ bɔ nko ara kam na bɛhwɛ wo so enti ɛnyɛ me na mekɔ faa me mekɔ faa saa adwuma wei to me ho so. Ɛyɛ me mmɔdenbɔ na ɛde kamera to me so na mmɛha me. Woyɛ bɔniayɛ ni wɔn ka sɛ mpa bɔni. Wɔyɛ ɔsɛ mi mi yɛ bɔ wɔn na yɛ bɔniayɛ ni wɔn na wɔn na brada ma wɔ beebi ada for good thirteen years ɔtɔ ntaade ma wo ɛdi wo so kwan wo ba South Africa wɔn mɛ ko ntɔkwa wo ba South Africa wɔn mɛ ko ntɔkwa na ɔka kyɛm sɛ mi fa ma wɔn bra ɛna mi yɛ kasa mi buki tikiti ma wo ba yɛ. Wo ba sɛ dada yɛnbɔ wo amba yɛnbɔ wo adɛn na de kyɛ me sɛ bukiti kiti ma ɛkɔɔɛ how many phones na wo use wɔ life mu how many phones na wo use wɔ life mu ɛɛ eh, wura fi ne nyina wo afia ha wura fi mo nye mo mba menhwɛ mo menhwɛ mo mba menhwɛ mo mba mo mu ni me mba mo mu ni me mba maami oni me mba Manu onim sɛ onim sɛ magyegye awɔ so South Africa. Manu onim sɛ nkwa nkwa look up to me ɛwɔ South Africa. Agorɔ ni so mesi firi you will move mesi ɛ maame ɛnfa mi hɔ ma ɛnfa mi hɔ ɛnfa mi hɔ ma ne ne bɔnni a odi ne bɔnni a odi ne bɔnni a odi na ɔgya yɛ a stroke ni bɛ kɔ. ne bone mesɛ fam na wafia ɔka se me demina mu mo pɛ kwan ntontom pɛ na ase fia kɔnɔ mframa ahono wei mu pa wo pɛ kume wei mu pɛ kume adeɛ mina mu kɛse bɛ mbiem kɛse bɛ na yɛkyɛ nyamina mu kɛse bɛ na kyɛ nyamina mu hypocrite Case bɛ na ɛkyɛ nea menam ha ɔse obi bɛka ɛse me hwɛ deɛ ɔkyerɛ. Wo deɛ tra so na nku. Hey wɛba wɛba kɔpere wo deɛ kɔpere deɛ wo kuru wɔ hɔ kɔpere wo deɛ wo kuru wɔ hɔ mese me mba wɔ hɔ me mba wɔ hɔ ɛdan na ɛyɛ me mba dea ɛyɛ me mba me pere ma me mba wontumi nkyerɛ mu da mimi wura fi mu agorɔ ni so mese wosi wosi dan wo ɛfɛ wosi dan wo kura dan bi pa wosi dan wosi dan.

mena ma meka wonim wonim woka se ne magyimi mebɛɛ fie no mebɛɛ fie no aka se magyimi menan menan menan na mede bɛnante wɔ fie no mmea na mebe paeɛ na menim sɛ mɛsɛ sa menante awea na menim sɛ mene nam mɛsɛ sa menante awea nti sɛ wohu sɛ wohu sɛ na mene menan fefa faw a na mebepa me mebepa me footprint ɔbɔdam ɛfɛ mi sɛ ɔbɔdam wo bibi ha ɔdwen wo na bibi ha ɔdwen sɛ wo na bibi ha ɔdwen wo kakyɛ onua wo kakyɛ onua sɛ wo kakyɛ onua sɛ ɔma ɔma ɔgye fifty thousand ɔde sa document kɔ wo di ni agorɔ oni so wate agorɔ mi sɛ mi nu mmienu ebe yɛ wo fi the whole world ɛkyerɛ ɛkyerɛ mi ni sɛ media houses bebree peke brokers peke ɛkɔ mi sɛ ɛkɔ obi a dada obiara. Wode me kɔ Nana Ampɔn, ɔde asɛm a wɔka kyerɛ. Nana Ampɔn sɛ, Nana Ampɔn, wɔn tumi fo pɔ o. Nana Ampɔn, wo boa, wo boa ne wo ne hyehyɛ o. Nana Ampɔn sɛ, me, me kɔhoro kaa. Nana Ampɔn sɛ, me kɔhoro kaa. Odi kuro, odi kuro, ɔsɛ me nkɔhoro kaa. Odi kuro, ɔno ɔbɛtumi akɔka kyerɛ saa kyerɛ ne ba. Odi kuro, ɔsɛ me nkɔhoro kaa. Ɔbɛtumi aka kyerɛ ne ba a wabɔ bra, wakyena sɛ abrɛ, aka ne sɛ ɔkɔ, ɔnkɔhoro kaa. Agorɔ mu nyamoni so. My property is not to be negotiated by family.